Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' Gwida, li hu miġjub lilkom minn Ferrara Casa, Amrita Footcare and Wellness Centre, Dacia Malta, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi,

Evita li jiġrilek bħal Mark. Jekk trid torqod sew bil-lejl, Mattress Collection.
Tony, Tony Buzuttil, l net grazzi tal-li ġejt fuq kellimni. Grazzi tal-istadin.
Min qalbi. Tony, aħna nafuk Inna nafuk issa, tajjeb, bħala Le, mhux ħajt kummedjant, imma mm, eh, eh. Fimni.
Hemmhekk hemmhekk hija. Lemmi xejn. You're an entertainer imma. Komiku.
Komiku, forsi.
Komiku. Forsi toġobni iktar il-komiċità. Eżatt. Il-fatt li eh, nkun ma ma' grupp ta' nies u narhom jitbissmu jew nara xi ħadd jitbissem, għalija hija xi ħaġa li tini sodisfazzjon. Jiena li nsib interessanti ħafna li issib li inti qatt ma ħbejt li kellek il-battalji tiegħek mas-saħħa mentali, tajjeb? U xi ħaġa interessanti hija li nies bħalek, bħal Hector Bruno, bħal Robin Williams, Ikun hemm din id-double life qisha, din il-maskra li tilbsu li iktar ma intkom nies komiċi u tagħtu pjaċir lin-nies, però fil-ħajja personali tagħkom ikollkom dil-battalja mad-dipressjoni. X'inhi l-correlation? Kif tispjegha? Mela,
fil-verità di ma tiġix mill-bidu, ġifieri jekk pereżempju mmur ħafna żmien ilu, I mean ta' suq kemm, ħmistax-il sena, sittax-il sena, diġà kont bdejt nitla' fuq il-palk u bdiet togħġobni l-komiċità. Niftakar kont nieħu sehem mad-Dumnikani tal-Belt, is-Sala San Duminku, konna norganizzaw affarijiet komiċi u affarijiet hekk. Kont nieħu gost, qed tifhem? Kont nieħu gost li qed nagħti gost. Jiġifieri minn dejjem qisha kienet fik. Minn dejjem kienet fija. Meta bdejt nikber, Issa jew għax tgħaddi forsi minn esperjenzi, jew għax tibda tirrealizza u tibda timmatura. Imma meta bdejt nikber u mbagħad bdejt ninduna illi meta qiegħed fuq palk sewwa u għandi n-nies quddiemi u tibda tisma' dak id-daħq u u ċ-ċapċip u sabaħ u dara, dak il-ħin, taf kif, l-adrenalina tikber speċi. Tgħollik. Tgħollik, tħossok tajjeb. Jekk tkun ma tiflaħx dak il-ħin, għal ftit mumenti tfieq. Qed tifhem? Ġieli kont bid-deni fuq il-palk jew kont marid ħafna. Imma dak il-ħin tinsa. Imma il-punt li tasal id-dar u tħossok f'dak il-kwiet, dik il-ħemda, qed tifhem, qisha qisu jaqa' blokk bini fuq rasek dak il-ħin. Tħossok waħdek, tħossok tħoss ċertu dwejjaq. Ma nafx nispjega fil-verità, imma Naħseb illi forsi jew minħabba mill-esperjenzi li għaddejt qabel ehm, kif attinti din ma tiġrix li li biss. Ehm, sfortunatament eh, smajt ħafna każijiet illi ġraw anka barra minn Malta, per eżempju, jina wieħed mill-idoli tiegħi kien Robin Williams. Se tifhem, ehm, wieħed mill- mill-komiċi li ninżallu l-kappell għax naħseb kien l-uniku wieħed li kien inissil it-tbissima. Sfortunatament, meta tarah dal-bniedem tajt dan happy go lucky, tifhem da il-bambin God bless him għax dan dejjem jitħaq dejjem bit-tbissima imma wara dak il-bniedem hemm bniedem ieħor. Tifhem? wara dik il-persuna hemm weġgħa illi forsi mhux kulħadd jaf minn fejn ġejja. U same again, naħseb illi kull persuna, kull attur li jħobb il-komiċità u jħobb li l-ta' madwaru jitbismu ma jurix minn xiex ikun għaddej. Mhm. Qed tifhem allura għan-nies dik il-persuna Happy go hija lucky.
happy go lucky. Kollox tifhem? okay.
Imma fil-verità jkun hemm ikun i- tkun għar minn bniedem normali illi bniedem- aħna normali ta' ġifieri, imma tkun bħal pereżempju jien naf bniedem ieħor illi jaħdem ġo fabbrika whatever jew jaħdem i- i- ikun fejn ikun bniedem li tidher fuqkom hija għax hemm il-kuntrast qawwi tajjeb dik hi għax bniedem imur għax-xogħol forsi llum burdata ħażina. Imma aħna meta naraw il-Tony dejjem naraw it-Tony idaħħaq għax dak huwa l-rwol tiegħu. Fil-fatt meta għaddejt minn żmien l-iswed ngħidlu jien ma kontx nuri. Tifhem? Kont taħbi.
Inqfilt.
U naħseb kienet maskla perfetta li. Eżatt, eżatt. Perfetta. Kienet stajt nilbeż del maskla mm. illi jiena bnidem, bajt bnidem l-istess, mhm. bnidem li ndaħħaq, bnidem komiku. Imma inqfilt f'dinja lija, inqfilt waħdi u ħadd ma kien jaf x'qed jiġri. Tony, inti
tkellimt u għat li kemm il-darba provajt tikkommetti suwiċidju. L-ewwel darba kont għadek żgħir kellek 21 sena. Ġaħdek. X'għaddilek minn moħħok dak il-ħin? Eh,
sejm naħseb ta' dik l-età naqra aktar tal-biża għaliex ta' dik l-età ma tkunx għadek immaturajt. Imma kien hemm trigger? Kien hemm, kien hemm, kien hemm, kien hemm trigger. Ehm, kont għadni qed noħroġ mit-teens mhm. u qed nikber. Kont dak iż-żmien kont ehm, noħroġ ma' tfajla wkoll mm. u iffissajt iffissajt illi rrid nidħol fil-pulizija. Mm. Mhm. U provaj darba, darbtejt, darbiet, darba darbiet u ma nexxilix. Din kienet Din kienet parti. Ġo fija kienet isir kambjament. U ma rnexxilekx, mhux għax Le, importanti ma rnexxilekx. ngħiduha, Għax- mhux għax kien hemm xi eżami u m'għaddejtx. Le anzi, minn 70 ġejt it-tielet u b'hekk Eh. ħadtha bi kbira. Minn 70 ġejt it-tielet fl-eżami, imma minħabba li jiena għandi problemi żgħar fil-kulur, għal- kal- parzjalment colour blind, qed tifhem? Li hija xi ħaġa
Fizika li tintiret minn nanniet skoprejt. Eh, ma tistax biddila. Le, ma nistax tagħmel xejn. Provajt nagħmel operazzjoni ta' provajt infittex nagħmel riċerka biex nara x'nista' nagħmel u ma missier mħallinix imbaba smajnejja. Mhm. Minħabba dil problema ma nexxilix nidħol fil-pulizija. U ħatta ħażin għax ħassejtni li jien għandi xi ħaġa li zammitni mill-li nagħmel xi ħaġa li nixtieq nagħmel. Qed tifhem? Min jaf kemm issawwat f'moħħok.
U apparti minn hekk, kont nagħmel self-harm dak iż-żmien, darba minnhom. Għal-ħarsis kienu għom missiri ħajji, xajli mela mhux dak dik il-persuna minn darba minnhom, bat blade, craft knife u qattajt fellejt wiċċi letteralment. Ma xi tħoss dak il-ħin? Self harm. Qed tikkastiga? Mhux tikkastiga le. Eh, tiġbed l-attenzjoni hmm. eh, biex ħaddieħor speċi ta'
eh, Tajja tal-lajut. Eżatt. Minajr ma.
Patiħor jinduna li isma, daġra lu xaħġa, Ara x'għamel miskin. U l-omm u l-missier għedtilhom li kont miexi, sabni wieħed u tani hawn qabeż fuqi u qattali wiċċi bil. Hekk kont għedtilhom. Imma allura jiena nsaqsik, jekk għamilt dik il-biċċa tax-xogħol għax xtaqt tgħajjat għall-għajnuna, mela allura meta ommok u missierek saqsewk għalfejn għamiltha. Jew x'ġaralek. Le, le, ma kinux jafu li jien. E żgur imma inti ħatta l-attenzjoni tajjeb. Għax inti għamilta għall-attenzjoni għax għall-attenzjoni. Għax taqt lajnuna. Allura meta ommok u missierek ara, intebħu, xi ġralek, mela hemmhekk huwa Perfect timing biex inti tgħidilhom jiena qed jiġrili hekk. Għattejt. U gdibt. Eħe. Għalfejn? Għax dak il-ħin meta tagħmilha tħossok tajjeb. Għax ħassejtni tajjeb li għamilta, mm. li nħares fil-mera u nara li l-nifsi nqatta wiċċi bil-blejt mm. u d-dem ħireċ, mm. dak il-ħin ħassejtni tajjeb. Għax kelli rabja ġo fija, mm. qed tifhem, imma mbagħad xi taf xi ġri wara jiddispjaċik mm-hmm. għala x'għamilt. Tifhem qed ninkwita l-omm. Ħa ninkwitom. Allura ħalli ma Allura aħjar naraqħal iżipit u nivvinta skuża xi ħaġa. Għax anka Suicide l-istess ħaġa, hija xi ħaġa ta' mument, ta' ftit minuti, sekondi ma nafx kemm. Dak il-ħin hekk tiġik f'moħħok li ħa tagħmel hekk, qed tifhem? Imma mbagħad wara tgħid imma kemm jien baħnan ma stajtx għamilt xi ħaġa oħra, ma stajtx fittixt l-għajnuna, pereżempju l-aħħar waħda kienet beżbiża kbira. Tant kienet beżbiża li żgur, żgur ma nerġax nagħmilha. Mela, eja morru biċċa biċċa. Biċċa biċċa. Inti kont fortunat.
Mux darba. Alright, kont fortunat, u għalek najt fortunat, għax daw mux għaffar jizbih li għedin nitkellmu fuqom, imma jina nishtiq nitkellem fuqom b'mod vera apert għax nishtiq nixbet l-attenzjoni ta' ħafna ħafna nies għawek, għax qed ninħasdu bin-nies li jikkommettu suwiċidju li ma jkollhomx li li jbelħuk, tajjeb. Inti meta kellek 21 ħadd il-Valium 35 wada, plus li kont xurban, xurban. Ħarġt nixrob qabel tħalt fis-sakra d-dar u ħadd il-pilloli kollha li kellu fil-bot missieri. L-isptar kalkulaw li ħadd 35.
Pero Alla rrit? Alla rrit li flok lajt norqot fil-kamra tijaj u nibqa riqed. Dak iż-żmien missiri kien jaħdem watchman viċin id-dar. Ħriġt l-barra, bdejt nara triq tinfetaħ ferba, għax bdejt nintilef, ġo ovvjament, dawa jibdew jaħdmu mill-ewwel fuq ix-xorb, speċjalment tkun għadek x'kif xrobt. Bdejt nara triq tinfetaħ ferba, imma rnex kif wasalt qudiem użad, bum, instabat mal-art. U ħadek ovvjament.
U ħaduni l-isptar. U x'kienet ir-reazzjoni t'ommok għal missierek once li isma' t-tabib qallhom dan għamel hekk hekk u hekk? Xi. X'fettillek, għal xiex, x'ġaralek, ħafna mistoqsijiet. Sadattant kienet kelli r-rabja ġo fija u fuq is-sodda tal-isptar missieri meta ġie jarani għatlu x'ġej tagħmel hawn, għatlu jien nobogħdok, għatlu x'ġej tagħmel hawn. Għax intkom ma kontux titkellmu. Mhux ma konniex nitkellmu, speċi ma. Ma ridtux, bdejt nara l kulħadd ikrah. Tifhem? Wara mhux talli skużajt ruħi, wara sibtu fuq is-sodda meta mort id-dar, ġifieri lura, ntfajt fuqu nibki kemm niflaħ, niskuża ruħi, nibdejlu li nħobbok, naħseb dik kienet l-uniku darba as an adult illi għadtlu li nħobbok il-missieri, fis-sens mhux għax kelli xi relazzjoni tajba ħafna, imma xorta, I mean, father and son. Tifhem? Ara dak iż-żmien l-affarijiet kienu differenti ħafna x'inti jiena meta saqsejtek ta' 21 terapija ma kinitx. Le, qost noħlom. Teżisti.
Illum il-ġurnata. Illum hawn iktar għajnuna, aktar awareness, għalkemm hawn awareness u din nixtieq nagħmel appunt importanti għax daqskemm hawn awareness Hemm barra hemm nies, hemm nies li lesti jkisruk. Tifhem? Mhux kull min ikun b'depression jew kull min ikun Mount Carmel mhuwiex kapaċi jagħmel xejn. Jiena kont Mount Carmel. Meta ppreżentajt iċ-ċertifikat lill-fabbrika lill-fabbrika li kont naħdem fiha ħal qormi dak iż-żmien għax kont Mount Carmel sewwa. Wara sitt xhur keċċewni 'l barra, itterminawli l-kuntratt bi skuża illi wara sentejn u nofs qed nagħmel ħafna żbalji u kisruni u għadni nbati l-konsegwenza sal-lum. Qed nitkellmu kważi tliet snin. Qed tifhem? Kisruni, totalment kisruni. Għax imbagħad wara tlaqt minn hemm, ma stajtx insib xogħol, dħalt naħdem ma' xi ħadd, weġġajt, waqajt, ksirt wieħed mill-irkiekel ta' dari, Ġejt kważi parzjalment disabled, ma stajtx nerfa' affarijiet tqal u affarijiet hekk. Finanzjarjament.
Finanzjarjament missejt il-qiegħ f'Diċembru li għadda. Lanqas kelli biex nixtri pakkett ħalib, anzi kien hemm nies fuq Facebook li min iġiblek xirja, min iġiblek hekk, min iġiblek hekk, litteralment spiċċajt kważi nittallab. Lanqas biex. Toni, jien hemmhekk daqs sena ilu jiena kont ġejt fuq programm u inti kont hemm bil-puppets. Aha.
Imma jien ma nitkellimx. U. Jien ma nit. Jien, jiena persuna li anke jekk inkun qed immut bil-ġuħ, tajjeb, ma nitkellimx. Jien, jien għedtlek, anke meta ntqajna, jien ninqata' f'dinja waħdi Mbagħad spiċċajt nagħmel affarijiet tal-crafts b'idi, xogħol tal-Christmas, bdejt inbigħhom lejn aqla xi ħaġa, għamilt karriera niekol ħobż bil-butil kuljum. Dak li stajt naffordja. U mbagħad beħejt id-dar. Issa qiegħed fil-proċess li nimmuvja prattikament. U beħejt id-dar. Beħejt id-dar biex nixxi x'imkien iżgħar u nigwadanja xi ħaġa tal-flus biex naqta' l-loan ħalli Ma jkollix loan x'inħallas għax il-bank kissirni u kull ma Kien ikoll il-Gvern kien itini 137 fil-ġimgħa għajnuna tal-qgħad. Minħabba. U kif jidħlu l-bank, bum, jiħodhom lill-bank. Allura kont nispiċċa b'xejn u b'xejn, ma kelli xejn. Xejn. Plus li beħħejt affarijiet mid-dar biex nipprova ngħix, beħħejt xi affarijiet.
U dan kollu beda għax ix-xogħol?
Tax-xogħol tajthom ċertifikat li kont Mount Carmel. Ifhimni, ma tista' tagħmilhom xejn fil-verità għax l-iskuża għadlek. Dawn ma qalulix isma' għax inti kont Mount Carmel tispiċċa barra, taf kif? Daru magħha u qalu li qed nieħu ħafna żbalji. Qed tifhem? xorta nixtieqlhom il-ġid minn hawn għax jien ma nixtieq dan il-ħadd imma għandna bżonn noqogħdu attenti għax vera awareness hawn, però hemm barra hemm nies issib nies.
Inti bniedem bħalek taf mela dek kif ġejt minn burraxka bħal mela. dik u rnexxielek telibha, imbagħad jagħmlulek xi ħaġa hekk u jafu dik tkun kif jgħidu bl-Ingliż, the cherry on the cake. Eżatt. Mela, in the meantime, minn mindu kellek 21 sa xi erba' snin ilu, inti ppruvajt tikkommetti suwiċidju erba' darbiet b'kollox? Erba' ħames darbiet.
Erba' ħames darbiet.
X'kienet it-trigger? Dejjem kienet ċaġa differenti, per eżempju, meta kellek 21 kienet għabbat il-pulizija u l-girlfriend.
Naħseb l-oħrajn kienu kienu kollha wara l-mami, wara li metet il-mami, naħseb l-oħrajn.
Kellimni fuq il-mama. Il-mamà wkoll kienet. Il-mamà kien jiena għex mal-mamà wara il-papà miet 2002 u minn dak iż-żmien issa l-mamà kienet mara b'saħħitha ma kinitx marida xejn, però wara li miet il-papà il-mamà baqgħet sejra l-baħar. Għax bdiet timmiss.
Bdejt nara ġurnata b'ġurnata b'kuljum nieżla l-isfel l-isfel l-isfel l-isfel. Għax bdiet. Għax dejjem flimkien. Kull fejn imorru flimkien, kull ma jagħmlu flimkien, joħorġu jixtru flimkien, ħassitu, ħassitu ħafna. Però eh, dak iż-żmien meta met il-papa kont imur għand psychotherapist jiena. Mhm. Eh, dak iż-żmien kont nagħmel minibugs u ma stajtx nieqaf rrid nibqa' dej, ġifieri mm. dan u x-xogħol tal-komiku. Qed tifhem il-papa għadu kif miet, jiena. Tidħol u tferraħ in-nies. Għaddej b'mini bags minn wara l-purtiera bid-dmugħ nieżel minn għajnejja għax qed niftakar li dak iż-żmien kien jarah il-programm, ma kienx jgħidli imma kien jarah il-programm. Allura jien f'moħħi qed nagħmel il-programm, litteralment il-puppets qed jitkellmu weħedhom. Qed tifhem? U jiena qiegħed moħħi band oħra. Ġifieri ah. immaġina naqra ehm, kif kif titkisser. Għaskun taf kif, qed tifhem? Eh, però rrid nibqa' dej. Għandi idea żgħira x'ovvjament jiena kont għalliema. Mm. U mhix l-istess ħaġa, però niftakar inqum u ma nkunx ma kellix forsi t-toqol tiegħek, imma isek m'għandekx aptit jew ikollok xi ħaġa u ġilit ma xi ħadd. Trid tibqa' għaddej. Tidħol fil-klassi b'smile on your face. Eżatt, u tibqa' għaddej.
Però kienet tgħinni. Hija ta', vera tgħin. Tgħin ħafna. Kienet, kienet, kienet talleva ħafna.
Immaġina kieku inti m'għandekx il-klassi, m'għandekx it-tfal quddiemek. Edha d-dar frokna. Eżatt u tikbi xortik. Iġifiri kienet tejn u kol. Iġifiri tejn, mhm.
tejn ħafna li tibqa' dej. Mhm. Pero Il-psychotherapist dak iż-żmien qal li qalet żomm waħda f'moħħok inti it-tifel tommok, mhux ir-raġel tagħha. Iva. Qed tifhem qalli qod attent qalli għax din issa ħad għamlek ir-raġel tagħha. Qalli għax inti issa bqajt id-dar. U ridni nitlaq mid-dar, ridni nitlaq. Ma bdejtux. Le, ma tarax naħalli l-om wahda, le, never, ma tarax. Għatlu di ma s-sax namela. Għatlu li nitlaq wahda zgur li le. U għext maħħa 13 sena sħax, fejn fl-axħar su 5 snin qabdita depression akuta, eh, U dak iż-żmien kont ma kontx informat xej fuq dil-imbirka depression. Qed tifhem? U hawnhekk fej bdiet il-problema tiegħi għaliex jiena ma stajtx nifhimha. Kien hemm fej għajjat magħha, kien hemm fej is-supervjajt magħha, kien hemm fej qalt li xi ħaġa ħriġt niġri l-barra sabbat il-bieb qed tifhem u supervjajt u daw bnew fija meta mietet guilt feeling, guilt. Guilt, sens ta' guilt kbira. Qed tifhem? Għax sejna ġrejt biha l-isptar, ħadd tal-hemm, ħadd tal-aw, kont ngħajjat magħha biex toħroġ ħalli tnessi u tiltaqa' man-nies. U kien hemm waħda eh, minn hawnhekk insellmilha eh, is-Sinjura Poli Kiċer li kienet vera tajnuna kbira dejjem tgħidli Ngħidilha biex toħroġ, ngħidilha biex toħroġ, imma ma tkunx trid, ma tkunx trid, tifhem? Kon ngħidilha oħroġ magħha dil-mara vera vera tkun weħedha speċi, tifhem? U tagħmlu kumpanija xulxin anke tmorru żar knisja u hekk. Qatat kollox kienet il-quddis, kollox. U lejn l-aħħar bdiet tinsa kif issajjar, bdiet tibdel il-ġurnata ma billej, tifhem, il-lejl mal-ġurnata. Ħafna pinnoli? Eżgur.
U l-pilloli, peress li ma baqax tmur għal-kura, bdiet tibqa' toħodhom l-istess. Ah, l-istess ammont. Allora, tifhem, insomma, u lejl l-aħħar ġara li ġara. U meta telqet mbagħad ovvjament spiċċajt waħdi u bdew il-problemi tiegħi mbagħad għaliex ma ċċettajtix. Għax din oħra li aħna nitkellmu ħafna fuq awareness, però lilek qatt ħadd ġie fuqek u qallek bħala persuna li tgħix ma' persuna li għandu d-dipressjoni, hekk hekk u hekk tittamel, hekk hekk u hekk kellimha. Hija daqs kemm hi diffiċli l-ħajja għal min għandu d-depressjoni u qiegħed hemm isfel. Hija diffiċli wkoll il-ħajja ta' dik il-bniedem li qed tgħix ma' dik il-persuna. Eżatt.
Eżatt. Hekk hu. Ħafna diffiċli li tgħix ma' persuna Li tgħix ma' persuna b'dipressjoni hija diffiċli ħafna. Fil-fatt, mbagħad lejn l-aħħar bdejt naqra naqra fuq id-depression biex nara biex nifhimha. Biex tifhem. Eh, tifhem biex nifhimha.
Pereżempju, is-sodda hija l-għadu number one għad-depression. Għax inti tintefa' fis-sodda, tibda tali li qed jisbaħ, tibda jdejqek id-dawl, idejquk in-nies. Eh, is-sodda hija fil-fatt minn jibda b'depression tinduna għax jibda jfittex iktar li joqgħod waħdu u fis-sodda. Minn hemm tibda il- Ovvjament issa inti qed titkellem mhux bħala persuna li għext ma' persuna b'depressjoni, però bħala persuna li għextha. Li għextha wkoll. Depressjoni. L-istess sintomi tagħha tal-mama bdew jiġru lili. Tifhem ġifieri bdejt ngħidilha oħroġ, oħroġ sib il-ħbieb, oħroġ. Mbagħad bdejt ninqafel ġewwa jien. Imma naf li bdejt ngħidilha biex toħroġ, imma jiena ma l-istess kliem li kont qed ngħid il-mamma bdejt niftakarhom xorta ma bdejt bdejt rrid inkun waħdi ma rrid nara lil ħadd tajt il-ħbib kollha, tajt il-baħar, ma bdejt imur imkien. Facebook.
Il-Facebook.
Il-Facebook kien sar isni għandi ħabib. Il-Facebook, kull ma bdejt inħoss, ehm, speċjalment ehm, affarijiet li huma negattivi, eh, nsib ritratt ta' tifel jibki, tellaw. Tellaw. Għax eh, dak li qed inħoss bħalissa dwejja għandi jab titnikbi, speċjalment fil-miliet, tara u l-Facebook u l-medja soċjali huma naħseb jenajdu, let's say, parti forsi zaħir, ok, eh, mit-trigger għal depression. Għax, inti taf, eh, tiftaħ Facebook, tara tfajliet zbieħ, tara rġil zbieħ, tara postijiet zbieħ,

Saqajkom għajjenin, muġugħin u jridu s-sirħan? Mela ejjew għand Tamrita, il-post magħruf għall-kura tas-saqajn. Aħna nifhmu l-importanza tas-saħħa tas-saqajn. Noffru suletti u żraben magħmula biex itukom is-sapport u l-kumdità li jixirqilkom. Is-suletti tagħna huma magħmula b'esperjenza, professjonalità u teknoloġija biex takkomoda s-sieq proprju tiegħek. u tindirizza l-problema speċifika tiegħek. Mela ejja ħa ntejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Amrita, għal saqajn b'saħħithom. Dik, naf li cliché u xbajt ngħidha, imma dak kollu li qed taraw hija biss.
Issa, jiena Immaġina, għadni kif tlift il-mama, jiġi l-Milied, tara kulħadd mal-familja, l-mejda mżejna, l-ikel, kulħadd magħqud, il-familja b'ħutu, bil-mama u seba' ħudalha, u jien la għandi mama u lanqas għandi papa. Waħdi d-dar. Nipprova Nidħaq bija nnifsi u nagħmel naqra ta' starter u ta' parsi naqgħad xi kil, ta' parsi qed nagħmel l-ikla tal-Milied, imma fil-verità ġieli anqas kilt għax kont kont nħoss l-istonku tiela kif nara l-ikel. Imma biex speċi qed ngħid qed nagħmel bħalhom, qed tifhem? Daw weġġaw fil-Mother's Day tara kulħadd li tratt mommu. U fil-Father's Day u kulħadd mal-familja. Kif? Il-mamma kienet it-tarka tiegħek. Jiena ma niddejjaqx ngħid li jiena mommy's boy. Ma niddejjaqx ngħid. Il-mamma kienet Mhux apparti li tatni l-ħajja, naħseb li eh, kull oġġett li kien idejjaqni anka illum il-ġurnata inkun ma neflaħx inħossa. Anka sempliċiment jekk lejn l-aħħar pereżempju meta kienet għadha ħajja li nħoss li nħossha nismagħha tieħu n-nifs għalija qiegħda hemm. Qiegħda hemm imma, anke jekk ma nitkellmux, imma qiegħda hemm. Għalija soljef li qiegħda hemm. Illum għalkemm ġieli filgħodu nqum u Ġ, Hemm minni tagħmel li ġieli nqum u nismagħha u nisma' l-ħoss ta' kuċċarina qed tħawwad il-kafè. Ehm. U ngħid ara qed hawn, reġgħet ġiet, taf kif, għal ftit sekondi ta', u mbagħad nirreqs sakemm inkun qed inqum. U mbagħad nirrealizza ngħid jien waħdi qiegħed mhux qedaw. Taf kif? Imma ġieli nqumu naħseb li qiegħda hemmhekk. U għadha li nixtieq u fil-fatt kont se nġibhom miegħi, imma kif għadtlek qed nippakkja l-affarijiet id-dar u probabbli qegħdin ġo xi kaxxa u ma stajtx insibhom. Waħda mill-isbaħ affarijiet li ġrat li wara li. Tarriċ. Tarriċ. Wara li mietet, hi li bdejt insib ir-rix ma' kull imkien. Mela ejn nispjegaw naqra. Jiena nemmen ħafna fl-anġli, nemmen ħafna fil-ħajja li jkunu qegħdin magħna. Aha, u vera di, eh? U r-rix hija, jekk taqra u tara, r-rix huwa mod kif l-ispirtu jikkomunika miegħek, iħallilek ir-rixa. tipo ta' l-anġli. Aha.
Kont se nġibhom miegħi eh, u ma stajx insibhom. Però eh, one fine day ftit wara li mietet eh, bdejt insib ir-rix f'postijiet strambi, tipo fuq is-sodda, fil-kċina, fil-kamra tal-banju u għad hemm ma darrix minn fejn hu ġej. Ftaħt il-kwilt, ftaħta letteralment, ftaħta. Qattajta.
Kelli xi ġgieget ehm, ftaħthom biex nara l-imħadet ftaħt għasafar m'għandix, ħamem m'għandix, ehm, għamil żmien anka l-bib tal-bit ħanalqu biex forsi jekk Tax ikun illi taret rixa u bdaħlet ġur kamra tas sodda impossibbli, ma insomma. U għamilt mezz illi nara illi ma kienx hemm imkien minn fejn jitru darriċ. Fil-bidu ma ndunajċ, eh, fil-bidu bdejt narmihom. Fil-bidu, u armejt, mhux ħażin. Ma tkunx taf. Qed tifhem? Imma mbagħad tara stramba, pereżempju, waħda minnhom kienet tħalt sibt rixa ħdej il-friġġ, Armejta ġol-barmil, dħalt fil-kamra tas-sodda, ħriġt u rġgħet sibtha barra. Taf kif? Imbagħad hemmhekk klikkjali moħħi. U għamilt xi ħmistax.
Qatt qatt hawnhekk qed jiġri xi ħaġa, dħalt fuq l-internet, fittixt u sibt li r-rix huma Eh, wieħed mill-ħames sinjali eh, li jista' jkun li xaħat li kolla kif tlift qed jikkomunika miegħek. U bdejt nerfagħhom. Għamilt forsi dawk il-ħmistax u waqfu. Ma bqajtx insib xejn. Tifhem għalhekk stramba u għax eh, fil-li qed issib kontinwament u ma f'daqqa waħda xejn u inti ma la armejt, la daħħalt xejn, kollox baqa' kif kien id-dar ġifieri. Imma inti anki fuq il-lejl li mietet il-mama. Ejja, dik oħra per eżempju, il-lejl ara jiena ċemplu li fl-erba ta' filgħodu li mietet il-mama. F'xi bejn nofs il-lejl u nofsija nirċivi telefonata u ma rispondejtux, ma lħaqx rispondejtu, għax ċempel ftit u qata. U ma kienx hemm telefon number, ma kien hemm xejn. Wara ftit reġa' ċempel u rnexxieli nirrispondih, però fuq l-iskrin la kien hemm numru, blank, litteralment blank, xejn ma kien hemm. La private call xejn. U rrispondejtu u bdejna hello, hello u xejn, kwiet, kwiet, kwiet, la ambience fil-background, la ħoss ta' nifs, xejn, la xejn. Bdejna hello, hello, hello. U qtajt. U minn dak il-ħin sal-erbgħa ta' filgħodu bħal kellek qisu bħal palpitations, qisu bħal Ansjetà. Ansjetà li qed jiġri xi ħaġa. Qed tifhem u nemmen li l-mamà ma mititx fl-erbgħa, mietet ħafna iktar qabel. Jiena qed naħseb nikkalkula li mietet xi satej. U mbagħad fl-erbgħa ta' filgħodu ċempluli, però minn dak il-ħin tat-telefonata sal-erbgħa ma stajtx norqod. Funnily enough, meta mort iġġibilha l-ħwejjeġ mid-dar biex jidfnuha bihom, kellha alarm ħdej is-sodda. L-alarm baqa' jaħdem imma l-minutiera u s-sekondiera kienu weqfin fuq il-four, fuq l-erbgħa, qed jimmarka l-erbgħa. U imma s-sekondiera għadha għaddejja, għadu jaħdem, imma wieqaf. Dak huwa għalija huwa sinjal ieħor. Wow.
X'isem għal mami?
Propja jisimha Maria Konċetta, Mary, imma ħafna kienu għax kienet ħajjata, kienet ħejt, meta kienu jiġu n-nies kienu jisibuha bħala mimi. Għax kienet ħejt l-nies. U l-papa?
Papa Filip.
Jiena ċerta li qegħdin miegħek ta' kuljum. Mhux jiena nġorrha kullimkien, għandi nitkellem magħha kullimkien u ċert, ċert mija fil-mija, anke meta neħħejt il-karozza l-oħra, għax kelli karozza oħra qabel dik, peress li kont noħodha bija kullum kien sptar u hekk, meta ġejt biex inbiegħha, mhux kont se niskrepja fil-verità għax qatt ma rrid joħodha ħaddi. Għaddi minn hawn għall-iskrep. Rixtha jien u tibqa' sejra hawn għall-iskrep. Imma mbagħad għad kien hemm persuna u tajtielu bċuċata. Kont is-sit li kienet tkun ħdejja fuqu, qed tifhem meta ġejt kont dejjem nimmaġina ħdejja. U meta ġejt biex inneħħiha karozza, isni neħħejt baby ta' x'kemm bkejt.
Perna nerġa' ngħidlek xatlek li jien għandi tifel tifel ma' miżboj. Meta niġi nieqsa jiena, ma rridx li l-ħajja tat-tifel tiegħi tieqaf. Jiena ċerta li l-mama tiegħek tixtieq li inti tgħix ħajtek. L-omm għandha xi ħaġa speċjali. Forsi għax aħna parti mill-omm, ħriġna minn ġol-omm. U forsi s-subien. ma nafx, forsi s-subien iktar close lej il-mamma. Imma l-omm hija persuna li naħseb li anka wara l-mewt tibqa' ssegwi l-uliedha. Jiġri x'jiġri. Għalhekk forsi suġġeriment żgħir għal dawk li forsi anke dal-Milied qegħdin bil-ġildi b'mommu jew forsi ma jkellmuhiex. Mhux fil-Milied biss sena kollha. Mhux fil-Milied biss, imma ejja ngħidu iġibu skuża b'dal-Milied biex jersqu iktar viċin lejn il-mama. Tiddejqux tagħmluh dan il-pass għax. Zakemm għadha magħkom forsi tgħiduha for granted imma once li titilfuha. Mhux teżor ta' tkunu tliftu parti minn ħajjitkom. Jiena naħseb dan huwa għal mhux għall-ommijiet biss imma għal kulħadd. Naħseb xi kultant ngħixu tant ħajja mgħaġġla li dak li jkun jekk hux l-omm, il-missier, il-partner, ħutna, ħbiebna, jiena xi kultant ikolli dawk il-ħames minuti u ħa ngħid ħa nibgħat messaġġ, anki messaġġ, li dak li jkun qed tgħidlu qed naħseb fik. Eżatt. Eżatt, importanti anke billi ssaqsi jekk għandek xi ħbieb jew xi ħadd forsi lek ma tarah tibgħatlu messaġġ, Aw, kif int, all right? Mmorru nieħdu kafè?
Jiena fil-fatt xi ħaġa li xtaqt insaqsik hija L-ewwel nett ma xtaqtx inbikkik hekk. Ma ġara xejn, normali.
Però naf ukoll li meta tibki u l-emozzjonijiet tiegħek tħallihom qishom tesprimi ruħu xorta jkun hemm xorta qisek hemm dak ir-relief. Aha, aha. U xi kultant ikollok forsi bżonna. Ehm,
għaw din is-saying forsi li l-boys ma jikpux għax huma rġiel imma Le le għax xejn, jiena naħseb il-vulnerabilità hija l-ikbar. Jien ma nemmiex fiha, jiena. It's one of the biggest strengths jiena lija li int kapaċi turi l-vulnerabilità tiegħek li mhux dejjem tgħatti hija xi ħaġa immens sabiħa speċjalment fl-irġiel. Mhux fin-nisa biss, imma l-irġiel speċjalment hawn din l-istigma li kif qed tgħid inti. Għax boys ma tikbrix.
Għax boys turix il-vulnerabilità tiegħek. ma naħsibx li huwa l-każ. Jiena xtaqt insaqsik, bħala persuna li kellek id-depressjoni li li għext ma xat bid-depressjoni, x'inhi l-agħar ħaġa li jiena bħala persuna naf li inti għandek id-depressjoni x'm'għandix nagħmel? X'għandi nagħmel biex ngħinek u x'm'għandix nagħmel għax jiena naf li hemm kelma partikolari li lilek iddejqek ħafna. Ħafna.
U mhux lili biss. Ehm, mela, immaġina inti għaddejja minn dil-problema. U tiġi għandi, aħna ħbib, sewwa ġejt għandi, isma' ton. Mhux qed inħossni tajba, qed ninkwieta għax qed inħossni naqra anzjuża, naqra depressed, u niġi u ejja mel kuraġġ, għamel kuraġġ mel. Il-ħajja mhux hekk sejra, daqqa hemm u daqqa hawn. Inti taħseb li nkun qed ngħinek billi ngħidlek kuraġġ? Le. Laqqas xejn. Sfortunatament, anka meta għattella per eżempju
Fil-fatt eh, naf li ħafna ħaj jiktbu kuraġġ. Kuraġġ, eh, please tikbu ix għall-inqas meta kunet id-darjien tikbu ix. Imma naħseb jiena dak li jkun. Ma jkun qed jgħidha mingħajr meaning ta' eh, ma jkunx qed jaf, eh. ma jkunx irtu weġġa jew. Vera, eh, ikun it is their way li qed jgħidulek ejja. Forsi jiena għamel kuraġġ.
Imma importanti li ngħidu hemm barra li xi kultant meta jkollok xi ħadd li qed ibati depressjoni u tgħidlu dawn l-affarijiet isma' kuraġġ mhux xejn, isek qed talaq il-bieb. Eżatt.
U qed tgħidlu kuraġġ, ċaw baj. Baj, ta' sekk.
Diki. Mela, sfortunatament anka fuq l-awareness li għaw, orret, mur fittex lajnuna, mur fittex eh, psychotherapist jew psikjatra, mur għandu. Jekk l-isbaħ ħaġa li bniedem li għaddej minn żmien ħażin tista' tagħmillu, tajjeb, isma' itlaq kollox minn idejk, tajjeb, ħalli kollox minn idejk, ejja Aw morru nieħdu kafè, jew niklu xi ħaġa flimkien u nitkellmu. Tajjeb? Issa jekk morniex ħdejn il-baħar, jekk ma morniex f'fejn ġnien, jew morniex nieklu jew ħadna kafè, li qed tisma' bniedem qed jaqla' dak kollu li għandu fuq l-istonku. Jirreġetta ġietni l-kelma f'. Però. Vera dak ikollok.
Eżatt, però trid tifhmu, trid tidħol fiż-żarbun tiegħu. Ma tistax iva, iva għandek raġun, ta' vera sew qed tgħid. Imma għamel kuraġġ u taf kif trid tifhmu. Iva għandek sew qed tgħid, jien għaddejt minnha din, naf x'jiġifieri. Però, tagħmilx hekk, tagħmilx hekk, toqgħodx taħseb fuq taf kif bniedem trid titħossu miegħek, trid tkun miegħu u tisimgħu sew dak li qed jgħid u tħallih jaqla. Mhm. Tifhem tħallih jaqla dak ikun qed jistrieħ. Mhm. Tifhem sab sab spalla ma' min qed jiftaħ qalbu. Issa, forsi jiena l ma kontx infittex lajnuna għax l-immoralt psikologu jew psikjatra li noqgħod quddiemu hekk fuq siġġu u nistħajlu iżu bnidem robot jew tal-plastik ġast qed jismani mela hu daw il-pilloli jagħmel da hekk għaf kif inħossni qudiem xi ħadd li huwa mhux qed jifimni, ġast qed jismani imma mhux qed jifimni. Mhm. Għalhekk kont qatt lura. Però llum grazzi għal Richmond Foundation u grazzi għal Daniella li m'għandix kliem biex nirringrazzja għax sibt ħabiba fiha. Illum għadni qed nieħu l-għajnuna, għadni f'kuntatt magħhom, qed tifhem, jiġifieri Eh, kultant issib xi anġlu eh, jgħinek, ġifieri

ppruvajt tikkommetti s-suwiċidju kienet waħda gravi. Gravi dik kienet.
Gravi u
Pero kif jgħid il-Malti għalla refak minn xarek għal kem xarek. Għalla xuli. Xarek mux jgħatem imma ek jgħajdu. Naħseb għalek waqali. Għax xeba jirf. Xeba jirfani minn xari. Erba darbit wara xulxin u naħseb issa ma jridx jitla. Inti mort Mount Carmel.
Mort, mort Mount Carmel, għaddejt minn esperjenza, eh, ma tantx domt, eh, kull ma domt jumej, pratikament. Eh, però, Mhijiex ma mortx ma mortx hemm għall-kura. Żgur. Flimma sens, spjegali. Għax
għall-inqas iż-żmien li kont hemm jien issa ma nafx minn dak iż-żmien sal-lum x'ġara għax hemm min jgħid li tranġa, hemm min jgħid li għadu l-istess, ma nafx x'ġara. Jiena kont fl-admission ward fejn in-nies kienu mħalltin. L-ewwel ħaġa tfajliet u ġuvintur, nisa u rġiel. Kien hemm min hu f'sitwazzjoni ħafna iktar gravi minn tiegħi. Sewwa, bħala livell ta', ta, ta mart mentali kien għol, min kien għoli u men kien inqas. U dik definittivament miex tajnuna għal ħadd. Le, da żgur li le, fimni, meta jiena nkont ġej minn min eh, xismu minn eh, minn suicide. Ovvjament wara għamilt ftit żmien l-isptar Mater Dei, u mbagħad minn Mater Dei tefawni hemmhekk għax weduni li sensib il-ġenna tal-art. Tipo, tax kien jonqos pool, għax qalu li hemm ġnien, qalu li tista' toħroġ fil-bitħa, ehm, U sebaħ u dala, fil-verità ma sibt xejn minn dan, kull ma sibt. Kont toħroġ il-bitħa.
X'bitħa?
It-tor, kif tħalt, kif tħalt, neżżawni litteralment ħadu li kollox. Kollox ħadu li. Kull ma ħallew li għaxina ehm, smoker, kull ma ħallew li il-pakket tas-sigaretti, fidi, biss. Mobile, basket, kollox ħadu li. Kollox. Just ħallewli l-pakkett tas-sigaretti. Dik biss li joħdulek kollox. Dik diġà.
Ħoj, hawn fejn dħalt. Speċi. Ħabs, hu.
Dħalt nagħmel toilet. Kif dħalt wara ftit mort dħalt fit-toilet, sibt contraceptive fit-toilet. Plus li t-toilet kien inkallat. Tifhem? So li ġene tal-post. Xej, zero.
Hemmhekk il-jumejn li għamilt hemm, la l-ħsilt, la xrobt, la kilt, eh, xrobt. Kif dħalt offrewli kafè. Ġo mug tal-plastik b'pulzier ġo fih mimli tartru tal-kafè iswed. Kif indunajt li wara li xrobtu kif indunajt għad daqshekk u la nixrob la kilt la la nħsilt xejn f'dawk il-jumej. Lanqas pillola li kelli bżon, jina nħu pillola kull jum minħabba biex ma noqgħodx naħseb u newden. Mhm. Jina nħodha minn żmien. Mhm. Laqas dik ma kellhom, u ġabu ili fis-seba' neqsin kwart ġabet li Daniela. Ġabu kellhom. Ma kellhom xi tip ta' pillola li kelli bżonn. Mbagħad ġabet li Daniela ta' Richmond fis-seba' neqsin kwart u ta' ili fis-sija ta' filgħodu u dijek ma nħodix. Meħe dawk titvedu.
Nibda nħoss.
Trid tkun. Uġigħ kbir f'rasi.
Strett ħafna bihom.
Qed tifhem?
Anyway. Li kieku. Kamra tas-sodda waħdek?
Kamra tas-sodda le, konna tmienja, jidhirli konna tmienja fiha. Imma mbagħad ġiet persuna naħseb bagħti lil bambin mis-sema probabbli jarafni għax jafni fuq television qalli Qalli isma' Ton qalli hawn kamra qalli kull ma fiha sodda biss għax hemmhekk is-sodod just sodda saqqu forsi erbat iswaba' miksi b'cover tal-plastik u mħadda u mħadda ċatta. Imma għalfejn?
Ma nafx hemm inni ma nafx. Għalfejn?
Ħa ngħidlek.
kien hemm qattus Mela, ma- joqgħod ma' ma- residenti, ma- ma- ma- kont ma- nitħassru. Ma miskomx iko- li kolkom soddakom dal-menu? Le.
Għetna, u għandi eh, għandi ritrat kombinazzjoni, ta- ma ma ħadtux jiena, ta? Għax kombinazzjoni qed naqal- qed inqalleb fuq Facebook, tara dar ritrat ta' tara rafta del-kamera di fej kont jien. Tifhem? U xebbaħta ma ma f'xi kamp ta' konċentrament ta' Auschwitz, eġek isa. Jekk ara jiena ma taħriġ minn hemmhekk, ħassejt neħażin għal dawk in-nies li ħallejt warajja. U ma taħriġ minn hemmhekk tant ġrejt Tant ġrejt, li spiċċajt fuq ir-round, fuq il-central strip ta' Ħ'Attard, aħna u niżlin. Ġrejt x'ġifieri ġrejt?
Ġrejt, ġrejt, tlaqt. Ġrejt, tlaqt għax ħassejtni għasfur għadu kif telaq minn gaġġa, ġrejt biex dak il-post ma nerġax inkun fih. Tant ħassejtni. liberu dak il-ħin, il-vera tgħid li jum mhux jumej, imma tant ħassejt meta jaħdulek il-libertà u jaħdulek l-arja ta' barra ma jibqalek xejn. Ġrejt biex naqbad bolt għaw taxi, whatever, eh, fuq Central Strip ħalli kif jiġi jaqbad jipikjaru nitlaqlem. Jena nispera ġifiri li f'daw l-erba snin l-affarijiet imbidlu. Hope so, hope so.
Tanċandi fidi imma għax mux post. Ma nistix nifimum daw l Li bisnajlek, Melanie, li kiku għamil ġurnata jew tnej oħra, Kont, kont lest li nara kif nagħmel biex nerġa' nweġġa' lil innifsi. Tajjeb ukoll, jiġifieri.
Hemm Joe stess. Hemm Joe minħabba. Kont diġà bdejt nippjana kif. Diġà qed tippjana. Ejja, diġà qed nippjana kif ħa nweġġa' lil innifsi għax ma, ma, ma tistax hu, ma tistax. Immaġina li tinsi x'matlekx, li inti għandek persuna miegħek il-ħin kollu, eh? Jiġifieri kull, kull, kull pazjent għandu persuna miegħu, sewwa, biex dan ma jagħmel xejn. Jiġifieri jekk tmur it-toilet, jekk torqod, jekk tara t-television, jekk tista' tara television, għax it-telefown u t-television lanqas li tkellem privately ma tistax, it-telefown kien ġo s-sala ġol-kurutur fejn jaraw it-television. Ġifieri ma tistax titkellem private. Xej, ma tista' ma nistax nimmaġina l-ewwel ħaġa ħassejtni tajjeb li lill-mamma ma ħallejthiex tmur hemm. Ħassejtni għad Għarab proset għamilt xi ħaġa tajba. li ma ħallejtix tmur hemm, imma meta tispiċċa hemm ġew, dik kienet it-tbeżbiża tiegħi biex meta meta f'moħħi jitla xi ħsieb ikrah ta' suwiċidju, eh, eh, ara ma terġax, għax hemm ġew qed jistennik. Mela ibqa' dej bħajtek. Ara.
Jena naħseb hemm żewġ tip ta' nies. li jikkommettu s-suwiċidju. Aha. Hemm dawk bħalek li trid tikkommetti suwiċidju imma qisek somehow qatt ma tasal. Tiftakarx għadtlek fil-bidu? Kon ħa nsemmilek.
Fellejt wiċċi self harm. U mbagħad u inti għadtli xi ħaġa oħra naqra grafika, ma ħa ngħidha mbagħad jagħmlu li jridu jekk jaqtgħuha, imma inti għadtli l-aħħar darba li inti pruvajt tikkommetti suwiċidju, l-ewwel ħaġa li għamilt, għamilt il-ħabel m'għonqok. Mbagħad beda jweġġgħek. U ddeċidejt le ta'. Le, ma rridx, le, eżatt, għax eh, inti tkun trid li mingħajr tbatija ta' xejn, mm. tifhem, daqshekk titfi switch. By the way, depression mhijiex xi ħaġa li titlaq.
Marda bħal meta kellek riħ. Ħadd il-pillo li waddilek. Illum jew għada terġa' tolli rasa. Waves. Waves. Eżatt. Jien pereżempju jaffettwani ħafna il-weather. It-temp. It-temp. Meta meta jkun qed jaqleb it-temp bej sajf u xitwa jew xitwa u sajf jaffettwani ħafna. Jiena. Mhm. U niġi nerġa' niġi naqra depressed. Però din is-sena
Dis-sena fittixt lajnuna. Fittixt lajnuna. Supergirl Daniela minn Richmond. Hemm lajnuna.
U vera kienet jiġifieri proud. Jiena nixtieq minn dal-podcast minn qed jismana, one, jagħmel kuraġġ jekk qiegħed hemm isfel hemm iċ-ċans li terġa' titla'. X'imkien hemm ħabel fejn titla' miegħu jew sallum. Hemm id-dawl hemm fejn titla'. Forsi min qed jismagħna wkoll imur ifittex l-għajnuna hu wkoll jekk jgħix ma' persuna bid-depressjoni li nippruvaw nifhmuhom iktar, forsi nitgħallmu naqra iktar, però inti llum il-ġurnata aħjar. Aħjar, ħafna aħjar, ħafna aħjar. U m'għandix kliem biex nirringrazzja lill-Bambin. u lil mamà għaliex kull darba li għattilha ma qed inħossni qiegħed ħażin finanzjarjament jew għandi bżonn ix-xogħol f'daqqa waħda nirringrazzja l-bambin u l-mamà xogħol għandi u għaddej mhux ħażin bħalissa. Għandek il-ben?
Għand il-Ben,
eh, kumpanija ħelwa u koll. Ben, u Ġurdin.
Ġurdin. Imma nħobbu ħafna ħafna. L-ewwel għatlek kif għatli Ben għatlek dan ta' Michael Jackson. Eżatt, nħobbu.
U rajt il-film t-dilu. Kien l-ewwel kanzunetta tiegħu Ben, tal-Ġurdin. Rajt rajt il-film t-dilu biex nġeddu. U għasabih li narak bid-bissima fuq wieċek naf li mhux dejjem dik id-bissima tkun vera. Vera, għax kif għadna fil-bidu. Nafu eh, Naħabu naqra, imma le, le, bħalissa, bħalissa għaddej, għaddej mhux ħażin bħalissa. Ġifieri naf, ċert mhux naf, li se jkun hemm żmien fej ħanerġa, però issa tallimt bil-mod il-mod iktar sirt aware mid-depression, naf għalfej taqbadni, naf xi tkun il-problema. U ta' nipprova nittekilja kif kif se ndur magħha. Naf il-min għandi ċempel, eżatt, eżatt. Dik naħseb waħda l-iktar affarijiet importanti. U ħaġa oħra nixtieq nagħti dan il-ħsieb jew tip jekk tħossukom dawn flok tmorru ġo sodda jew oħorġu għamlu passiġġata jew jekk tħobbu taqraw fin-natura, baħar, whatever, jew qraw jew għamlu xi tip ta' kraft, sina ħobb ħafna x-xogħol tal-idej. Għax tal-jenaw ħafna raskom. Fis-sodda kull ma għamlu, nintafaw fis-sodda u l-ħsib jirdoppja, jitripla u hemmhekk tibda l-problema. Tony, grazzi ħafna ħafna. Nispera li kien ta' ġid għal ħafna nies. Ċerta li ħafna nies. Dak hu l-għan tiegħi.
Iva, ċerta li ħafna nies li semgħuna kont tajnuna kbira. Grazzi ħafna. Grazzi lilek tal-opportunità. Għalik għandi. Ejsa, ħej. Għaddar. Għandi trattament grazzi lil Majoka. Saħaj. Tajjeb, tmur toqgħod tagħmel naqra self-love jgħidulu da. Eh, eh, Tajjeb. Nitħabbeb. Eh, titħabbeb jekk isek. Ismani, daw affarijiet importanti ħafna. Ejwa, da żgur importanti. Inti tagħti l-imħabba li lek innifsek. Eżatt. Issa jekk inti messaġġ huwa jien għalija messaġġ jekk tittiju li nieħdu. Fil-fatt diġà bdejt, eh, qed nagħmilha eh, priorità li kull xar immur nagħmel messaġġ, jiġifieri sensib. Ta' da xar ħajġik b'xej. Eh, proset, grazzi, grazzi ħafna. Mela, hawnhekk għandek naqra fwiħa, The Icon, by Antonio Banderas, grazzi lil tax biex perfumer. U għaddar il-ġdida. Għaddar il-ġdida.
Housewarming. U sem poġġik.
Post prominenti. Tajjeb, mela dan dan huwa bażikament Tpoġġi l-likwidu fih u mbagħad ikollok il-dak x'għidulhom. L-istiks tal- Eh, l-istiks tal-fwieħa. Diffuser. Diffuser, diffuser. Ħadd ma qalli jien kont nafa. Inżelta. Diffuser, grazzi lil Valletta Glass, importanti. Grazzi. Grazzi lill sponsors Ovvjament.
Grazzi mill-qalb lilek. Grazzi ħafna.
Qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill-isponsors personali tiegħi, il-Ellison, Herba Ellison għal xar il-Gabivella, Għall-makeup il-Morgan għall-ħwejjeġ u Luxonas għas-sett. Għadkom kif segwejtu Kellimni, il-podcast ta' Gwida, li hu miġjub lilkom minn Ferrara Casa, Amrita Footcare and Wellness Centre, Dacia Malta, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi,